Ak kurt bolýa öňka bire. It's okay. Geçen gezek rahatdym hazir. Arkada pylsos. Welcome to Jax Talks. Şeýdip biz bir näçe ýyl mundan ozal YouTube kanalymyzy ýöretýärdik. Indi bolsa podcast açmak niýetini kellämize sokduk. Birnäçe ýyldan soň täzeden Ýutuba girip, Ýutubda şu kontekstiň kän bir ýokdugyna düşündik. Hany, başga-da podkastlar bar türkmen ýyldyzlaryň arasynda. Biz ýyldyzam boljak bolardyk. Ýaman göni girip gitmediňmi?
Daway birazajyk şeýdip başlala-la. Özüňi tanyşdyrsana bir. Welcome to Jack Stokes ol däl-de. Aýna, Jack Stokes-a goýjak bolýarmyş. Indi her kim bilýär ýa kimdir. It's okay, ýene-de özüňi tanyşdyr. Ýöne seni tananoklar. Et, oo, wow!
Welcome to Stewart Körpe. Ony ýa-da gaty sek bolsa. Daway, başlasana. Men Ýakup.
Sekiz ýyldyr Amerikada bolup ýörün. Dokuzynjy ýylyma girýän. Özüm bärde işläp, okuw gutaryp, işläp gaýdyp ýörün. Indem türkmen temalaryny gürleşesim geldi. W opşum täzelikleri gürleşesim geldi. Gaty naturalnyý bir şekilde gürleşesim geldi. Ýanymdaky oglan bilenem tanyş boluň, özem özüni tanadyr. Ýanymdaky oglanyňam ady Nowruz. Welcome to Stýurt körpe. Hawa, menem bärde bäş ýarym ýyl boldy öýtýän Amerikada, bäş ýarym ýyldan bäri bärde. Menem Şu wagt okuwçydym, gutardym. Indi işläp ýörün. Bizem ýaňky ýaly, Ýakubyň diýşi ýaly, türkmen temalar däl-de, umuman podkasta başladaly diýdik. Ýöne edil birazajyk şeýle seretsek, ýani Amerikada podkastyň birazajyk güýji gaçyp başlady, ölüp başlady diýeli. Çünki ol belli bir döwürde haýp boldy. Indi birazjyk düşdi, ýöne ýene-de türkmenleriň arasynda kän bir meşhur bolmadygy üçin dawaý biz birazjyk özümiz gürleşeli diýdik. Ýagny bu birazjyk free temalar bolardy. Ýagny islän temaňyzda gürleşip bileris. Bu taýda bir belli bir alty aý şul näme ýyldyzlar barada gürleşiler ýa-da o barada gürleşiler. Ýok, diňe belli bir tema däl-de, hemme zat barada gürleşmäge mümkinçiligimiz bolýar. Ýagny tebigy bolar-da, naturalny. Hemme zat gaty naturalyny bolýar. Biz hiç diýşim ýaly hiç bir haýpyň arkasynda dylgamzok, hiç zat edemzok. Başga bir adamlary kiçeltjek hem bolamzok, olary jajam edemzok. Olar öz durmuşyna görä ýaşaýarlar. Käwagt olaryň wideosyny görüp gülmegimizde, hany olara bir erbetlik et niýetimiz ýok däl, içimizde bir göripçiligimiz ýok. Tersine,

Arkasyny bilýäsä background bilýäs meselem şo I am the great Myrat zat oglanlar kime meňzejek bolýanyny Andrew Tate diýilýän oglana meňzejek bolýandyklaryny bilýänimiz üçin hawa şunýaljyk et şoňa görä biz arkasyny arkasyny bilýäs ýa onuň bu zatlar ýaman naturalnyý bolar ýo wobşem habarlary gürleşesimiz gelýä hökman ine meselem limit goýasymyz gelenokda özümize seň maşgalaň nähili seň maşgalaň barada aýdyp ber munýa zatlar Genel wobşt temalardan gürleşmek Ýa, o çykyş türkmen gurmak. şeýle bir zat bar, ýagny bil- biz ýyldyzlary yzarlaýas, dogry dälmi? Ýagny, y, atlaryny sanap oturmagymyza gerek ýok, hemmesinem bilýäs. Ýöne şolar, meselem, t- y, arada-da çykdy, dogry dälmi? Gowy podkast, meselem, men gördüm, bölümlerinem yzarlaýan. Gümür ýamyr, dogry dälmi, Esbitter çykardy. Meniň pikirimçe, gowy zat, ýöne bir belli bolýan, şo taýda bir neme, kyssytlanýan zat ýagny bir limitlanýan zat ýagny diňe topikler şu ýyldyzlaryň arasynda gitýär on on bäş sanak adam bar şolaryň içinde aýlanyp ýörüs şolar gijelerine näme etýär irdenlerine näme etýär ir näme iýip içýär näme gowy görýär boldy şoň bilen näme üçin-de biz alyp ýagny her bir tema barada meselem atam nol ýetmiş ýedi diýşi ýalak üstünde durup gürleşip näme edemizok maňa görä subýektiwnyý meselem şol oglan prikol gülesim gelýär krinj gelýär. Ýani Ýakuba görä ýaňy diýişi ýaly the great ýani şola bir krinj gelýär. Maňada krinj gelýär. Ýöne şul temalaň hemme gürleşiljek temalar adamlar ýene-de subýektiwny bir zat, obýektiwny däl. Meň üçin prikol başga biri üçin ylham çeşmesi bolup biler, başga biri üçin ýene näme. Şonuň üçin ýani muňa göwnümizi alyp soň gijelerine aglap ýani gaty görüp ýörap olar ýaly zatlara gerek ýok. Biram başgada gürleşmegimizi isleýän temalaryňyz bar bolsa we sizem goşulyň ýani biziň diňe biziň aramyzdaky bir gürleşme conversation podcast bolmasyn. Siz hem öz pikirleriňizi şol temalarda özüňiz komentarlarda beýan ediňda. Hawa.
Biram neme, özem her gezek diliňi bar, a bir dilden beýleki dili üýtgetýäň. O barada näme diýjegiňdä? Hawa, ol, ol hem şo naturalnostyň bir bölegimikä diýýän. Ýani diýşim ýaly, hökman tebigy türkmençe gürlejek boljak däl. Meň diýşim ýaly, sekiz ýyl, dokuz ýyl bärde ýaşamdan soň, üýtgeşik-üýtgeşik milletleriň arasynda ýaşanym üçin, içinde orsça, türkmençe, türkçe, iňlisçe, hemmesem garyşyk gürleýänim gaty ähtimal, gürlemegimle. Arassa türkmençe meň gürlemeýänimi bilýändir, şonuň üçin arasyna başga dillerem goşulmagy gaty ähtimal. Olam ýene şu podkastyň bir fişkajygy bolýar, naturalnyý hemme zat tebigy bolany üçin bolýar. Hum a da ya daže ne znal. Şonuň üçin şeýdip hemmesini garyşdyryp. Hawa adamlar ýani onda başlalyň ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz. Bu iň ýakyndaky bolup geçen zatlar barada gürrüň edelimi näme? Hawa. Ondan mundan adynam biz aslynda şol lýuboý tema barada gürleşjegimiz üçin tapdyk. Şoňa görä pikirlendik. Ertir diýşim ýaly, ertir, meselem, bu gün Amerika, Tramp, meselem, atyldy häzir, şo barada gürleşeris birazajyk. O ertir wapşe maşgala barada, erkek-aýal rollary, dostluk zat zat temalaryny hem açarys ýaly. Her lýuboý temada. Pul barada-da açyp bileris.
Pul barada-da açyp bileris. Bärde bir arkada bir öz istoriýajygy bar, şonuň üçin nemelerinem açyp bileris. Ýöne Meselen, soňky bolan zat, hemmäňiz eşidensiňizem eýýäm, Tramp indi biz Amerikada iki müň ýigrimi dördünji ýylyň noýabrynda täze bir seçim bolýar-da, näme, election, näme bolýar? Saýlawlar bolýar.
Prezident saýlawlary bolýar. Onda şonda her kim öz özüni reklama etýär-de indi bärde. Baýden bar, Tramp bar. Glawnyý iki sany kandidat. Şol ikisi, onda Tramp Pensilwaniýada şo taýda aýdyp otyrka, gürläp otyrka, özüni reklama edip otyrka, ony atjak boldular, öldürjek boldular, pokuşeniýe boldy. Onda şu uly bir ýaýratdy-da, uly bir tema boldy, kän zady, kän zady effekt etdi. Onda şo barada ýolçudan gireliýär. Many man, many many, Fifti Sendiň aýdymyndan näme, referans etýän şo, Fifti Sendem dokuz gezek atdylar, ölmedi, soň şondan soň şol aýdym çykardy. Şondan Trampadan-da şol aýdymy goýup ýöräbermeli-dä, Many man, W opşum Amerikada öňem pokuşeniýa kän bolýar prezidentlere, ýöne şu Trampyň gowy görýän adamlar şu atylandan soň gulagy ganaýada, şondan soň meni öldürip bilmersiňiz diýip elini ýokaryk çykarýa, her kim begenýa, eý bizi halas edip biljek ýekeje Tramp zat. Ýa ekonomika zat birazajyk neme edip barýada ro Amerikada onnoň şonuň üçin Trampy saver ýagny halas ediji ýalam görýäler, Amerikany halas etjek adam ýalam görýäler şu wagt. Eý men birazajyk şu temada neme etýän seret indi iki Näme partiýa bar dogruda hem demokratlar republikanlar indi şolara görä seýrek demokrat demokratlar ene Baýden geldi şondan bärdem immigrantlara ýol açyldy ýane gaty kän adam geldi dogrudanmy şolara ýol berdi meselem Tramp bar döwründede menem şu taýdadym gaty gowy biznesler zatlar gowy bolýa ýane ekonomika gowy ösýä ýöne immigrantlara ýol ýok indi diýjek bolýanym haýsy bolandada iki boka görä tezegräk bolýada näme tapawudy bar olaň. Ýok ikisiniňem hany ikisiniňem demokratlaryňam republikanlaryňam ikisiniňem özüne görä fişkajyklary bar The Republicanlar näme etýär? Biz Amerikanyň öz halkyny ösdürmeli diýýär. Entäk biz eýleki ýerlere goşulmaly däl diýýär kände. Demokratlar näme etýär diýýär? Gelsin diýýär bu ýurt diýýär hemme kişiň ýurdy diýýär. Başda biziň hemmämizem Mümkinçilikleriň ýurdy diýýär. Immigrant diýýär hemmäňiz geliň diýýär. Onda beýle bolýar welin oňam erbet taraplarym bar. Meselem näçe kän immigrant gelse kim gelýäninem bileňok şeýlemi? Hany her hili narkotik geçirýänlerem bar başga zat etýänlerem bar. Ýöne Käbir okuwçylara-da limit goýup bilýär däl. Oň erbet tarapy Trampyň nemesi. Ýöne meselem Tramp bärdeki iň bärkisi benziniň meselem bir litri, ýa üç litri üç dollar, üç ýarym dollardy. Şu wagt dört ýarymdan aşakda tap bolmok. Şuny ony bana bir göz öňünde tut, ýani Siýetlda diňe ýani beýleki ýerlere görä ýa-da başga ýerlere çykyp bilýär da, o ýo bizde bir ýarymdy zat gürrüň gerek däl. Ýo, ony bilýän bilýär-de, o ştatdan ştada görä üýtgeýär. Ştadyň her bir ştadyň öz kanunlaram üýtgeýär. Şonuň üçin Amerikany bilýänsyrap iki ýyl bärde bolup hä meň şahy meň şäherimdä üç dollar diýýän bolsaň oturaýsana birazajyk. Bolýa onda dur men ba asl başga bir tema geçesim gelýär şu temaň içindende ýani seret meň üçin bir hilik ýani şul ssenariý ýalak boldy bir hilik birden näme atylmak zat etmek olam ölmezligi gördüm ýani her hilik taraplardan perspektiwlardan görkezýär ýani şo taýda kellesiniň ýan gymyldan eden ýagdaýynda gulagyndan syryk geçýär zat etýär ýöne şo taýda göz öňüňe oturyp gör şo wideolary gören bolsaň ýani Secret service görýä, polisiýalar görýä, adamlar görýä, polisiýa jaň atýa, şol atýanyň ýa snaýper şynyň şo taýda oturýandygyny görýä. Men politika kän düşünemok Ýakup. Meselem sen bärde köpden bäri bolanyňa belkim ýa-da içindedirsiň zatlarsyň ýöne men üçin näme-dä. Ýöne gören zatlaryma görä şolar şo atýan adamy görmegine garamazdan näme üçin şony öňünden şony Neme etmediler-de, mutilate etmediler, ýagny aýyrmadylar şo taýda. Meň o barada şo pikirim, ony gördüler, çyndan hem oň badygynam, bul, men, men ylalaşýan ssenariýa hemme zat düzülendigine ylalaşýan, ýöne indi hemme zat näme üçin düzüldi, çyndan hem Trampy öldürmek üçin düzüldi. Tramp sebäbi Amerikaň halamaýan, hany Amerikaň öňe sürýän mentalsini, pikirlerini halanok. Meselem, da, näme diýýär, Amerikada şuny ýaly bir pikir bar, iň bärkisi transgenderler bardy. Näme diýýär, erkek oglanjyk diýýär, gyz bedeninde doglup bilýär diýýär, ýa gyz bedenini o erkek doglup bilýär diýýär-de, şony çagalykdan, on iki, on ýaşyndan mekdepde şony okatýarlar. Tramp diýýär, men şo sapagy aýyrjak diýýär, şon ýaly sapak bolmasyn diýýär, meselem. Tramp şolaryň, hany, Amerikanyň degradasiýa gitmeginiň sebäp bolýanlaryna garşy çykýaram welin, On ýaly adam olara gerek däldi. Jon F. Kennedi, meselem, şo bir şekilde boldy. Ýagny Amerikanyň halamaýan zatlaryny aýtýar, diýilýär welin, dagam bulary öldüresleri gelýär. Ýagny men şo tarapdan görýän. Trampy şonda-da öldürip bilmediler. Meň pikirimçe, bul soňky gezegem, soňky gezek denejek bolmadylar. Ýene denerler Trampy öldürmek üçin. Sebäbi Tramp, ýaňky diýşim ýaly, Meň pikrimçe şu Amerikan ekonomikasyny ýaňky gitýän degradasiýasyny halas edip biljek ýekeje adam. Bul ýene-de meň pikirim. Häzir bärde bäş-alty ýyl, on ýyl bolup ýören adamlar gelip aý neme näme şo demokratlar Trampy irenýän adamlar eý Tramp neme erbet da sen Trampyň tarap. Hawa men şoň tarap sebäbi men Amerikan nähili degradasiýa gidip barýanyny we başga üçünji ýurt ýurtlaram üçünji döwlet ýurtlaram Amerika meňzejek bolup öz fundamentini ýitirýänini kän gördüm. Şoň üçin men Trumpyň tarapdary. Ýok, o tarapdan menem goşulýan sebäbi meselem dogrudan demokratlar geldi, hemme zada açyklyk berildi. Näme LGBTler, ýaňkyýalak LGBT zatlary diýildi, ýaňkyýalak transgenderler, men şu ýyl dogulamda aslynda plany bolup doguldym, ýene näme bolup doguldym. Bu ýene-de meniň pikirim. Men o zatlara garşy meň özüm şahsy pikirim men o zatlara garşy we meselem nemänem aýyrjak bolýar dogrydanmy aborşynam aýyrjak bolýar çagalara aýyrtmak o meseleler ýani ol meniň gözümde ýani aborşyn gaty uly bir zat ýani dogrydanmy men şoň üçin ýani trampy şo tarapdanam dogrymy gaty pikir etýän ýöne ýene-de men ýani meň elimde birinjiden Vote eder ýaly zadym ýok. Men alypda gidip ýani Trampa-da Baýdena edibilemok. Meniň daşyndan görýänim prosta lýubitel gyzyklanýar seretýän hä bul ikisi şolar ýaly ýani Ýakubam edibilenok menem edibilemok o zady. Ýaňky diýşiň ýaly dogry ylalaşýan tarapy meselem käbir ýerlerde häzir ýenede çykarlar ýaňky ýaly adamlar abortion näme rape etse näme ondan gaçaga galsyn näme. Eta iskulçeniýa iskulçeniýalar iňlisçede bir söz bar Exceptions don't disprove the rules diýýär. Ýagny obşim bolýan zat bir zat bar, obşim bir kanunlar bar. Şeýlem kanunlarda nähili köplenç aýal maşgala erkek bile bolýarlarda soň çagany islänoklar ýa-da fiziçeski, ekonomiçeski şoňa kömek edip bilmän aýrylýar. O çagaň näme günäsi bar o taýda şeýlemi? Demokratlar şoňa diýýär ki boldy hawa aýryň öz öz bedeniň my body my choice öz beden öz bedeniň näme etseň et diýýär. Trampam diýýär, Ýok diýýär, näme üçin sen çagany öldürýäň diýýär. A iki hepdelik çaga bilen bir ýyllyk çagaň tapawudy näme diýýär-de. Şo taraplary bar. Şonuň üçin diýýän-ä Trampyň gürleýän zatlary ýaman edermen, ýaman jesaretli, türkçede. Ýagny gürleýär, çekinenok. Oňa garşam tagam öldürjegem bolarlar, başga zadam etjek bolarlar. Secret servisiň içindäki adamlaram muny görübem, ýaňky atyjyny, ýokardan snaýperi görübem, Ýene-de bolýar diýýärler, sebäbi hemmesi bilýäýýäm näme üçin edil oturan. Meň pikirim bu şon ýaly. Andrew Tate hem şo barada gürrüň aýtdy. Sen gowy görýäň Andrew Tate aýdyp berende näme diýdi bir wideo çykardy gun atylandan soň. Hawa. Andrew Tate diýilýän oglan iki müň ýigrimi ikinji ýylyň iň kän google edilen oglany boldy. Onuň I am the great onda kripto ýasýan kitaplary zatlary bar oglanjyklar hem şolardan men-de şolary görüp Andrew Tate, Tristan Tate dogan-da ol. Şolara meňzejek bolup, Aý, ine, siz mentalitiňiz zat-zat diýen bolýar, gürleşlerim şoňa meňzejek bolup gülenem bolýarlar, ha-ha edip şeýdip. Şonuň ýaly oglanlar bar. Ýöne olaryň özleriniň mesažy arkasyndan konweý etjek bolýan, size geçirjek, adamlara geçirjek bolýan mesažy erbet mesaž däl. Bular näme diýýär, meselem, şu döwürde diýýär, erkekler bilen aýallaryň roly biraz üýtgedi diýýär. Bu nähili bolýar, meselem, Aýal bütin öýi ýöretýär diýýär. Aýna erkek rugsat aljak bolup, biri bir zat, meselem, şunda dostuň ýanyňa geljek bolsa-da, Şu-şu meň öýüme geleýsin-dä şu gün zat diýip oturyp, şeýdip şol günler rugsat alýan derejä gelende, şoň nädogrudygyny aýtýar. Ýöne şu döwürde feminist diý, feminizm diýlen, hany, näsag feminizm diýlen bir zat çykdy. Olam şoňa, şoňa ýykgynlyk näme etýär-de, onda Andrew Teýt, Tristan Teýt diýýärler, olanam şoňa garşy gitýärler. Bularam Trampyň ýaňky gürleýän, edil şonýalak, diýýän bir zady bar. Üç sany, edil özüne-de şo bir zat boldy. Her kimiň üç sany ýaşaýşy bar diýýär, üç sany şansy bar diýýär. Haçanda seni döwlediň ýa-da bir biriniň, ýagny obşi jemgyýetiň halamaýan gür e, halamaýan temalar bardy gürläňde üç sany şansyň bolýar. Birinji seni cancel etýärler. Cancel etmek näme bolýar? Ýa internetde zatda sen Hemme aplikeyşinleriňi blok etýärler, soşýal mediaňy blok etýärler, instagramyňy gir bileňok, feýsbugyňy gir bileňok. Ändru seýtde uber çagyrjak bolýaň, ubere gir bilemok. Bank hasaplaryňa çenli-de durdurýar. Bank hasaplaryňa çenli gir bileňok. Hemme zadyňy cancel etýärler. Görýäň, bul seniň işlemedimi, ikinji seni türmä salýarlar. Ändru seýtiň özünde-de şonuň ýaly boldy. Bir saçma. bolmajak bir zat üstüne ýykdylarda sen tik togyň üsti bilen bir gyzlara pul gazandyrýan ekeň zat zat diýip şoň üçin basjak boldular olam işlemedi onda üçünji şansyňam seni öldürjek bolýarlar diýer ene tramp şo üçünji şansyny şu wagt ýaşady başynda iki müň ýigrimi ikide basjak boldular her hili sebäpden trampy trampy meselem twitterden aýyrdylar soň ilon mask twitter satyn aldyda getiroo trampy yzyna diýdi twitter hany hemme kişiň gürläp biljegi bir ýer diýdidi başga ýerden teýem ýöne ýoga ol meselem başga ýerlerde Çykanok sebäbi ony cancel etýärler. Edil şony ýalym türmä saljak boldular geçende o ýigrimi otuz ýyl mundan ozal bir bir söýgülisi bolup durmuşa ondan ýaňa türmä saljak boldular. Olam bolmady. Üçünji şans olam açjak boldular. Ýani bul gaty oçewidny bir zatmyka diýýända ondan käbir görmeýän adam ýa radikal adamlaram pikir aýtýar. Eý ýok Tramp ine şuny ýaly erbet muny ýaly. Hiç kimem erbet däl how. Prosto birazjyk nemämize podsoznatelnoý beýnimize uje nemäni goýup durlarda bilýän bir hili cancel culture dogrudyr diýýär. Cancel culture ýaňky ýaňky gün düşündirişi ýalyk ýani bir adamy bir zada günäkärläp soň şuňa erbet görkezjek bolýar. Misajeni diýilýär ýani gyzlary halamazlyk dogry dälmi? Andrew Teýtiň boýnuna şolar ýaly zat etdiler ýani Andrew Teýt aslynda bir belli bir edebi belli bir medeniýeti yzarlaýan adam, ýagny erkekler erkek ýerinde bolmaly, aýallaram aýal ýerinde bolmaly diýen ýalylyk neme aýtýar. Meselem, iň köp meň neme berýän, mysal berýän zatlarymdan biri, her gezek gürleşemizde-de Ýakup, iki aýakgabyňy geýen ýagdaýyňda, dogry dälmi? Sag aýagyňa, sag aýagy geýseň, çep aýaga-da çekip, çep aýakgabyňy geýen ýagdaýyňda, sen şony geýip bilýäň. Ýöne şuny tersine geý-dä, sen çepi çepe, çepi saga, sagy çepe geýen ýagdaýyňda, ters aýakgaplary geýýäň, dogry dälmi? Ýöne şonda ýöräp bilýäňmi? Ýörärsiň. Ýöne, ýani büdürärsiň, daşardan görýän adama gülkünç görner. Edil şolar ýalak, erkegiň roluny aýal alyp bilmeýär, aýalyňkyny erkek alyp bilmeýär. Ýani, eger dogrymy aýdaýyn-da, eger men gyz bolan bolsadym, öýde ýatyp dynç aljagok. Ýani, edil üstüne gidilenokda, al bar, kirleri ýuw, ony et, muny et, ýok ýani, olar ýaly däl, dynjymy aljak, ýani, Erkek iş ýasyn dogry dämi? Hani ot neme tarabyndan meselem erkegiň garaşy ýazyr ýene kommentariýaga. Meselem hiç kim kir ýuwdy zat diýenok diýil. On ýuw diýilýär meselem Türkmenistanda diýilýär. Hani bu diýilmegi erbet zat däl. Haçanda sen gidip 8 sagat başga bir erkegiň elinde işläňok. Hany, adamyň üçin şoň eşya eşiklerini ýuwmagam üýtgeşik bir problema bolmaly dälmikä diýýän. Feminizmiň şony alyp çişirmegi biziň şu wagtky döwrümizdäki gyz gyz maşgalalaryň şu kellesini üýtgetjek bolýamyka diýýän, onýan ýaňky ýaly çykýan nemelerem, oglanlarem şoňa garşy gelýär-dä. Hawa. Ony bu gezeklik bilen men pikirimçe çäklendireli. Şun ýaly bir klan temalar bilen e, ýaňky diýme geljekde has e, üýtgeşik temalara girmekçi we e, mundan beýlägem siziň podderžkaňyza garaşýas, kommentariý, laýklaryňyza garaşýas. Biz bilen boluň. Ýene-de ondan mundan da görüşýänçe.
Ondan mundan Ondan mundan podkastymyza hoş geldiňiz.